Mba'éichapa che joyke'ykuéra, mba'éichapa peiko peipokorãpa, Ñandejára tápa pendevendesi, pevy'ápa hína, peguerekópa la Ñandejára Espíritu penendive. Hi'ã che hína che hermano enteroetévape pereko la Ñandejára Espíritu pende pype. ha oĩ penendive ha también nepytyvõ ha otome'ẽve nde pu'aka, ikatu hag̃uáicha pende ajuda entéro mba'eve, porque ndaha'éi la idifísil, o sea que ndaha'éi la ifácil hína ñande rekove ko yvy ape ári. Idifícil, ikomplicado, itravahádo ha upéi katu ñande reko asývare. Héẽ. Péro jarekóramo ñanendive la Ñandejára espíritu ha jarekóramo ñanendive pe Iñe'ẽ, ha hembiapoukapy ñañongatúramo ha jajapóramo pe ha'e oipota hechaite, upéicharõ ñande jaiko porãvéta hína, upéicharõ Ñandejára ñanepytyvõta siémpre, ha siémpre oĩta ñandendie taidifisilve jepe ja'e la ñande vída, la ñande rekove, Ñandejára siémpre oĩta ñanendive ha siémpre ñanepytyvõta. Pórke upevarã voi ha'e ou kuri aja, ou osufri ñanderehe kuri, ikatu hag̃ua che ome'ẽ ñandéve pu'aka mbarete, ikatu hag̃ua che rende ñavense, ñagana heta mba'e, pórke ñande ndaikatúi kuri. Ñande ndaikatúi kuri ñaganao, ndaikatúi ñande kuri ejapo ñande jehegui, ñande jehegui mísmo, heta mba'e. Ha upévare oĩ kuri Ñandejára ñande purahuverekógui ha ñande rayhúgui, jamomaña asy ñande rehe amoite yvágagui olávo. Ha ovemomaña asy rupi ñande rehe ñande rayhueterei ha ombou Ita'ýra Jesucristo omano hague, omano haguã ñande rehe aja kurusu rehe. Eh. Ha ánte oĩ kuri pe, ánte, ánte oĩ kuri upa oje, ojesucede, oiko kuri upéva kuri, Ningo hína he'i ñande la kuatiañe'ẽpe de ke Ñandejára Tupã guasu ra'y ha'e voi ñande rayhu hague ánte. Heẽ. Ha'ete voi ñande rayhu hague. Heẽ. Ha ha'ete voi upévare ou kuri ojeofrese ñande rehe. Ha ha'e voi kuri ojeofrese kuri Ñandejárape. Ánte en todas las cosas ya, ha'e voi kuri ñapresenta kuri Ñandejára renondépe ha he'ícha, Che aháta. Che aháta. Ha aháta che ajapo la nde rembipota, he'i Ñandejárape. Pende ipota háicha che ajapóta. Ha upéva kuri ñande Túa aja upéicha ojuhu porã kuri ha upémarõ ha'e ombo'i ta'ýra ko'yguape ári. Ha mba'eichaitéiko upéva oiko ra'e la iñantende porã hag̃uángo aja ñande iñantende porã hína mba'eichaitépa upa la oikókuri aja. Heẽ. Ñande ningo ñaimía ko yvápe ári aja yvypóra aja aja'e porãsõ guarã guaraníva ñande yvypóra. Ñandéko nde ñanekangývo ñande. Heẽ. Ñande ñanekangý espiritualmente, sentimentalmente, Físicamente ñanekangy en todo, pahaicha ñande ñanekangy, nañanembaretéi ñande. Ha upéva Ñandejára ohechávo ha'e ñande purajuehekópare. Pórke la nde ñande ñanembarete riréngo Ñandejára ndoúi amo'ã kuri. Ndoikotevẽi amo'ã kuri Ñandejára Jesucristo omano ñanderehe ha ome'ẽ haguénte pe esperánsa ikatu hag̃ua che rende jaikove jey ko vy'ápe ári. Osea ke ñande jarresivi hag̃ua pe rresurreksión aja pe jeikove jey. Upe hína la ha'ese hína. Ha ndaikatúiguima oĩ kuri upe ñande jejapo aja, ñande jejapo upe ñande hejehegui mísmo, Ñandejára Jesucristo ra'y omano ñande rehe. Ha oguejy ha'e amoite yvága yla oñemboho'o, ikatu hag̃uáicha ha'e oñombojoja ñande rehe en debilidad aja, pórke ñande ñanekangýgui. Ha entonce ha'e ou ha'e upémarõ ñande salva, ñane mopysyrõ aja la ñande la ñande debilidad, la ñane kangykuéi. Ha mba'éicha ha'e oñombojoja? Ha'e oñombojoja ñanendie ha'e ou o nace ko yva pe ári ñandéicha, yvypóraicha ajuva'ekue ko yva pe ári he'ingo ha'e aja. Osea ke, Jo sói el Hijo del Hombre, he'i ha'e. Ha entónse Ñandejára aja ha'e ou upémarõ onase ñanderehe en devilida avei. Ha oñemoĩ ñande apytépe ha oiko ñande apytépe, okaru ñandéicha, hoy'u ñandéicha, ikane'õ ñandéicha, hy'ái ñandéicha, ñandeichaite oiko ha'e. Oĩva'ekue ojahu aira'e, oiméne ko váñope ohóne aira'e, oiméva'ekue Ijipivérõ vyhy erasy aĩ ndejeikuaái umi aja la kuatiañe'ẽ voi mande'i ñande, péro la oñemoĩramo ha'e la ñande ñandéicha ko yvápe ári ningo ha'e entónse osentipaite la ñande ñasenti va'ekuaái ko yvápe ári. Héẽ. Sólamente ke ha'e idiferénte ñandéve peteĩ mba'épe aja ha'e. Ha'e la ivaíva ndojapokuaái, ha'e la ivaíva ndojapóiete voi. Upépe añoite ha'e la idiferénte ñanendie. Ha idiferéntemante'arã ikatuháicha ha'e ñandesalva aja, pórke ha'e jeýnte ojapo vai jeýramo ko ndekatumo'ãi ñandesalva ñande pekádo aja, héẽ, la ñande'angaipái. Ha entonce upévare Ñandejára kuri oúkuri ha oñemboho'o ha oñembo, oñemoĩ ñane, oñembojoja ñande ndive kangýpe, kane'õpe, entre esto y aquello ikatu hag̃uáicha ñande salva. Heẽ. Ha ã cosa ãgui ñeinteresante ñande jaikuaa aja, porque eh, ñañeimaginamína. Eh, Ñande Ru Guasu aja, Ñandejára teete, ningo ome'ẽmbaite opa mba'e Ita'ýra Jesucristo-pe. Oĩja guive ko yvape ári ha oĩja guive avei amoite yvágape, ome'ẽmbaite Jesucristo-pe. Ha he'i chupe aja, Ko'ã che ra'y ne mba'epaite, he'i chupe. Héẽ. O sea que ha'e la, ha'e la herencia aja orrecibi itúai, ha itúagui ha orresivi háicha ha'évagui ñande rejuetereígui ha'e okompartise ñande diégue, osea que ombohasase ñande ha'e upe ha'e oganákue. Ñañeimahinamína mba'eichaitépa la universo tuicha hína, mba'eichaitépa la galaxia ojeesparsi aja isarambipa hína amo oka otro lado. Ñasẽrõ hína ko yvy ape ári ko mundo iolado ha ñamañárõ hína pe Pytũmby vaja nde jahechamo'e la pytũmby jahecháta estrélla, planéta, opaicha guarei hendýva, oguéva, ha pe opaháicha he'i peteĩ yvy aja, o sea que peteĩ tierra, peteĩ planéta aja, upéicha oñepyrũ jey hína ótro. Ha upéichave hína Ñandejára óvra ndopái, Ñandejára óvra okontinua. Heẽ. Ha upéicha Ñandejára ha'e orresivi aja ã kósa, ã aja, ã mba'e tuicháva Ñandejára Jesucristo orresivi Itúai. Ha'e ñande rayhuetereígui oguejy ñande, oguejy a vekove ko yvápe ári, ha osufri ñanderehe, ikatu hag̃uáicha ome'ẽ ñande avei upe ha'e ogana va'ekue, upe ha'e orresivi va'ekue aja pe Itúagui. Ha ñeimaginamína nde gua'u, nde gua'u aja. O sea que ñande aja, ñande hína ñaneñañáva he'i Jesús ñande jaiko Ñandejára Ñe'ẽ aja. Jesucristo mismo niko he'i, Peẽngo peneñaña he'i, péicharõ jepe ningo pende ra'y ojeruhurérõ ramo peẽ peteĩ, peteĩ huevo he'i, napeme'ẽmo'ãingo chupe mbói he'i. Ha ñande voi ñaneñañáva hína aja. Ñañeimahinamína ñande jareko hetáramo, hetaiterei mba'égui ñande jaresivíramo. Ha piko ñande ndajarekomo'ãi peteĩ michĩmi aja de miserikórdia purahuguereko ñande rapicháre ñame'ẽ hemi hag̃ua chupe aja. Michĩmípe ñande jaresiviápe hetaite oñeme'ẽ ñandéve. Ha upeichaite hína Jesucristo hína. Jesucristo-gua ha'e hetaiterei mba'e oguereko, hetaiterei ha isarambipa la universo-re hína. Héẽ. Ha la tekove katu ha'e oĩ, oĩ jehe. Itúa oĩ ndi oĩ ha hendivve oĩ oĩ. Ha ha'ekuéra oikove opa ára g̃uarã ha nomanomo'ãi hikuái. Ha Jesucrístogo omanórõ jepe aja en forma de, de carne aja, pe so'óicha ha omanoháicha hína, ningo Ha'e ovivi jey, oikove jey, opu'ã jey. Ha pe oikove reíva tu omimbipa, ohesapepa otopave. Pórke ha'e upéva oĩ ha orresivi kuri kómo mandamiéntope ha oikove'arã opa ára g̃uarã ha ndopáiva'erã oĩ hína pe hekove. Ha upe hekove ha'e ndopáiva'erã háicha, ha'e avei ome'ẽse ñande ai upéva pe erénsia ha'e orresivíva Itúai. Ha ome'ẽse pe tekove opa ára g̃uarã avei ndéve g̃uarã, chéve g̃uarã ha opa umi ojerovia va pe a guei guive ha'e ome'ẽse avei, heẽ. Enterovetéape ha'e ome'ẽse, pe tekove, heẽ. Ha peteĩ mba'énte ha'e ojerure ñande, ikatu hag̃uáicha ñande jarresivi hína upe tekove opa'ỹva. Ha'e he'i ñandéve ñande ñañongatu'nte hag̃ua michĩmi jepe, ñañeha'ãmbaite ñañongatúvo hína pe Ñandejára rembiapokapýpe, Ñandejára mandamiénto. Upéanteko ha'e la ojerure hína nde. Jajapysaka ñamaña pe Ñandejára re'ẽreve ha jajapo pe Ñandejára oipotáva. Upéanteko Ñandejára la ojerure nde ha ojerure chéve avei, enterovetéape, ñande kalida hag̃ua ñande rapichakuérandi. Jahayhu va'erã ñande ñane amigo kuérape, ñane familia-pe ha enterove avei ñande yvypóra kuéra, yvypóra kuéra oĩ vaive ko yvápe ári, ñane hermano kuéra oime haguéicha ñande jahayhu va'erã ha jaipytyvõra, ja'yreko va'erã pe misericordia-pe Ñandejára ome'ẽháicha ñande ñane amigo kuéra, ikatu hag̃uáicha ha'e kuéra Ñandejára ome'ẽ ñandéve hína pe tekove opa ára g̃uarã ha oĩ orekóva hendive ha ome'ẽséva ñandéve. Péro Ñandejára ngo ha ome'ẽta ñande hína upe tekove opa ára g̃uarã ñande ñaneguenoirõete. Pórke ñande nañande ñañáramo ha ndajarekuéiramo tekove potĩ, ñande nañande jajapu'ahyguerekóirõ nde hapichakuérape ha katu ñañeñaña, japojoa'o, ñandepochy rei ha ñanderova puku rei. Upéicharõ Ñandejára nome'ẽmo'ãi ñande opa mba'e, pórke Ñandejárako ha ome'ẽse hína upe mba'e porã umi omeresévape. Ha ndéve upéicharõ remereséva'erã ikatu hag̃uáicha Ñandejára ikatu ome'ẽ nde ág̃a. Gueno, erétako nde, chéko ndacheperféktoi, chéko ndarekói mba'éichapa che chegueno'arã, péro ha'éta nde peteĩ mba'e, eñeha'ãntena, eñeha'ãntena. Ejeruréna Ñandejárape misericórdia. Eréna Ñandejárape, che Ru, che Jára iméva yvágape, che ko che ñaña. Che ko areko peteĩ, che ko chepochy rei, che ko añentrega rei la mba'evai pópe, che ajudamína Ñandejára ikatu hag̃uáicha asẽ pe mba'e vaígui. Ha apromete ndéve che hermano, Ñandejára nerendutaha ha nevendesitaha. Ha upe arente voi katu Ñandejára nderayhúta, upe arente voi katu Ñandejára ome'ẽta ndere, oma'ẽta nderehe, ha ome'ẽta nde pu'aka, ome'ẽta nde mbarete, ikatu hag̃ua che nde ne guéno, ikatu hag̃ua che nde ne kalida ne ermanokuérandi, ha reporoperdonakuaa, ha reporayhukuaa. Péro la nde ñañáramo ha aikóramo ku ñañáicha, Ñandejára he'i upéicha avei, Nome'ẽmo'ãi ndéve. Pe ha'e oprometéva hína entéro umi ohekávare oreko hag̃ua peteĩ tekove potĩ. Ha che ermanokuéra, hetaiterei mba'éngo che ermáno ikapáva che akomparti penendive ha amombe'u peẽme ikatu hag̃uáicha ñaaprende heta mba'e, pórke Ñandejára Jesucristo ningo ha'e ñandéicha avei ou kuri ko yvy ape ári. Yvypóraicha aju va'ekue kue ape ári he'i ha'e. Héẽ. Ndaha'éi ha'e yvypóra, síno ha'e yvypóraicha ou va'ekue oiko kue ape ári. Ha'e Ñandejára, ha'e oreko espíritu, péro ha'e ou oñomboho'o, oguejy ha'e kuri aja onase peteĩ, peteĩ, peteĩ kuñágui. Ha La Kuatiañe'ẽpe he'i ñande aja amoite españólpe oje'eskriviháicha. He'i aja, egue Ñandejára ouhague kuri no solamente del agua, sino también de la sangre. Entonces Ñandejára ha'e onasékuri ape ári como carne. Ha upéicha kuri ha omanókuri, pe oresucita jeývo ha oresucita kuri peteĩ cuerpo indestructíblepe, ha'e ndikatuvéima ypy yvy'ekue omano. ha ndaiporivéma Ñandejárape ojukáva'erã. Ha upéva pe mandamiénto Ñandejára oresivi kuri Jesucristo, Ñandejára Jesucristo oresivi kuri Itúvai. Ha ikatu hag̃uáicha omano kuri ha oikove jey, ikatu hag̃uáicha ome'ẽ ñandéve pe esperánsa ñande jaikove jeýrõ-rãi, ñande jajeroviáramo Ñandejárare ha jadepositapaitéramo Ñandejára hína pe ñande jerovia ha pe ñanemba'epota. ha nañeñañáiramo ñandekalidáramo entéro ñane ermanokuérendi, entónse Ñandejára ñanevendesíta ha ome'ẽta ñande hína upe jeikove opa ára g̃uarã. Ha nañamanomo'ãvémai, sínóke ñande ñakompartíta Ñandejárendi upe ha'e orresivi va'ekue entéro mba'e hína pe Itúvai. Pórke Ñandejára Jesucristo ha'e la heredéro Ha ha'e voi he'i, Ñandejára, opa mba'e ome'ẽ che he'i che, he'i ha'e. Opa mba'e ome'ẽ che pende túa oikóva yvágape. Ha che ru avei, he'i ha'e. Oĩva guive ko yvy ape ári ha oĩva guive yvágape ai, ha che katu ame'ẽta ame'ẽsévape. Hasi'éke entonces, che hermano, la ñande jarresiviséramo ha jarekoséramo peteĩ vy'a opa ára g̃uarãva, Ha jeikove opa ha opa'ỹva, upéicharõ ñande ñahendúva'erã hína pe Ñandejára Ñe'ẽ ha ñañongatúva ñandepype hína upe mandamiénto ha ome'ẽva ñande hína pe kuatiañe'ẽpe pe Bíbliape oĩháicha hína. Jaleeva'erã ha japraktikava'erã ha nañañañaiva'erã. Ha oiméramo katu iñañáva ha ndikatúiva hína oñongatu pe Ñandejára rembipokapy, toñe'umilla, toñemomichĩ Ñandejára renondépe, ha tojerure Ñandejárape pu'aka, ha Ñandejára ome'ẽta peẽme pu'aka. Pórke Ñandejára voi pende rayhu, he'i voi ha'e, Che voi pohayhu. Ha upéicharõ, Ñandejára ñandehayhuháicha, ha'e voi ñandepytyvõta ha ome'ẽta ñande pu'aka ikatu hag̃ua che rende ñanembarete ha ñandepu'aka upe mba'eñañáre. Pórke tuichave hína upe oĩ ñande pype de ke oĩ hína pe okápe, ha mba'érõ oĩ hína ñande pype, ñande jagueroviáramo Ñandejárape ha ñanasejeýramo Ñandejára nendive, Ñandejára ndive, entónse Ñandejára espíritu oĩ ñande pype. Ha upéva imbareteve, entéro mba'égui, oĩva hína amo okárare, ha ndaipórivéima ma'ãve ipu'akáva'erã nderehe. Reguerekóramo Ñandejára espíritu ha reñemomichĩramo Ñandejára renondépe rejapo hag̃ua che iporãva. Ko'ã mba'e che hermano che akomparti penendie ha avy'aiterei areko haguére ko'ã ko oportunida. Ajeruréna Ñandejárpe imborayhu ha ipurahuvereko ikatu hag̃ua che ogueñohẽ penderehe enterovéare, ikatu hag̃ua che peẽ pereko py'aguapy, mbarete, pu'aka, oúvague Ñandejáragui. Ko'ã mba'éicha akomparti penendive Ñandejára Ra'y Jesucristo rérape. Taupéicha. Amén.